Ve keimah ka min cu Simon Julian ka si. E bia hal ding zong hi tampi a thuk le a kau khi cu va si lem na lo mu. Nanmah nan bia chimi chung le cun keimah ka ruahnak sosawh te chung khin vei hei hal theih duh sosawh bia. Cun tunai pakhat hika i kan pa pakhat nih chimi ku uar tukmi cu Cunan man an cimi chung zong an mu. Ram pakhat i nuamhnak caah cun tunai Budan siangpahrang pa nih a chim ti maw? Cun nuamhnak he biapi ngai. Nuamhnak timi sawut ni hi a si i minu pakhat nih kan nunnak caah kan basic in a herhmi si ma cu zei si cu sawut ni kan si ko. I Chin Foundation nih hin pakhat te thlan in ka ruah pengmi si keimah tok tein mu. Ka ruah pengmi cu zei si si ahcun Laitlang ah hin sui a chuak lo, lung a chuak lo, Okay. A ri tuni mifim mifim he kan chuak cu an ti. Tuna chim tu mifim kan chuak zo cun wan chi van tuan ding tak tak en an ti a chiu khani kan tling lo he ti bantuk pol khi bi vai von tuk kan chimi tampi rumi. Ti sia cun zeitin da kan ram cha hin mi bop nak um lo in kan nu khong ha. Sau ni ye hi kan te fa cha khin ama kan khan khumo Mah te hin pakhat te hi tuna a van chimmi cun kha tampi ka ruah cia ka ruah ka rak ruah bal mi te zong a si cun ka ṭhauh khan tuk mi zong si mah Chin Foundation i keimah i ruah ruah sawhsawhnak he chim duhmi cu rian kan ṭuan tikah hin tunai chim tuk mu Kabaw Kabaw Valley hrawnghrang hrawnghrang te hna khin lei tampi hna Chin Foundation min in si lo hmanh ah a si khawh nak lam in cawk i Lairam caah lungthli tumnak tein khin ve lei hna neih kha a ṭha tuk ti ka ruah ma hna kha mu biatak ten khi kadang kadang kadang midang nih thil tampi an tuahmi chung ma bak kha ve biatak tein rak kan ruah piak u timi tampi khi van chim ka duh cun pakhat theih pakhat te an chimmi ka theihmi cu khi bia vai von mo si mo stak ni bom bia mo si ka thei lo ve kha cu laitlang ah hin civi an tuah an ti Civi an tuah i cuka ah cun Lai vuanci pakhat aa tel ve ti si. Lai vuanci pakhat aa tel ve ti si i mah cun ralkap pawl nih hin civi an tuah ni cun ngol u tiah an va kal hnawh hna ti si. I vuanci pakhat nih khan a ke hi vuanci pakhat ka si ko keimah ka um ko a poi lo ṭha ko lai tiah va ti hna ti si. Vuanci le si le si lo khium sai bu tiah a rak ti hna te. Mah pa cu ralkap a si i ya thu ngan pi zong khi va si lem rua lo. I ma ti cun ke olok chung in an um ti kha ke an hei chim i mu. I ka chimdunak cu atu laimi nih hin bia hi bingan le bia sangsang hi tampi kan chim i kan theih ngalh ni le a sang i Thil ti khawhnak ah ziami nih an kan ṭih ṭung lo. Atu kadang thil cu sim hlah, atu vuanci pakhat timi cu Lairam caah hruaitu an kan tawlreltu pakhat a si. a cu nawl te hmanh cu ralkap nih ziru, uh, mah ralkap pa pakhat ralkap nih cun a duh pawn cun a ti ngamnak ti ngamnak thinlung khi a neih hna. Ka mitthlam a cuangmi cu mitcaw sianginn pakhat ah khin mitcaw pa pakhat cu president a hi khan a dang pakhat kha chairman an hei ti thu a dang pakhat kha secretary an ti nang treasurer lai an ti meeting a tuah ka hmai hi minung pazet a si ti zong ka thei lo Asinain a hnulei in a khanhtu hna nih khan he chiti an tawlrel piak hna i an zunzun an ek an ek eknak tiang khan hei tawlrel piak hna khi bantuk hin ka mithlam khi a cuang ka chim dunak cu kupai ocho khun hei ti bantuk kupai simang khang khuai khun hei ti bantuk ma hi ta kan ngah kho tak ma atu a chin hin ta zira alo e atu lai tlang hin ta bitak ten ve ke kan dir na kan dir mun kan position a khan impact atu a zikte lai result kan tele chute kan to kho mi zida um ka chim nak cu make tlawmpal te ka fian lo cun tunai i laimi caah kanmah sawani caah kan her ngai mi si caah cun ve Chin Foundation sin zong ah mu ka dangdang tot cu tunai butun ka bo ve li hrong hrang ka li miu temu hrong hrang e lei chok hei tum tu ka tha ngai tiga a champek he hei du pa cun atu lio i kan ma i kan ram uk nak ah hin betak ten laimi wan ji pol ni hin laimi kong tol rel nak ah hin thil ti khurak nei ta tak mo timi kha Maka van hal ka duh mi si ka lo. Seun sam hun ngai ngai atu ta taka chu ke ma hi chu nan chi mi pol alet ding hun ke salo yaro ti chun me pek lo mi ke sa ko zai dong ko salo la tu mi so so ka sa ko la sana mi sosok ka si ko bu ah khi vial nan ban ka hal mi ka lo ma ngai i vei hi dinum ama sai bik ral kap le wan chi kong kan kan van ti ma sa la mu ral kap le wan chi ti mi hi vei aselai te ka ruat lo atui athen hu an mu kol hal asemen lai te ka ruak A ruang cu atu hi thimnak a van di hnu i Laitlang cozah a van dir hnu ah hin ralkap kan hmu ti hna lo. Khawl veikhat cu Hmawtlang ah kan kal i cu lio ah cun veikha um Mr. Peter kan kalpi lio ah hin chinchin a vapa hmm, kan kalpi lio ah hin kan rak kil ah ralkap pawl cong thil ku chak kan ton hnai anmah te bang thil na pharu sul lakah an ke ma kan kal captain pa long a bei cu te te kan van mu nat ma kha wang to len ko ro te ko tan tlang kho chung zong a hin ralkap uniform bak hin atu hi kan mu na lo tin an raring tuk lung chung jong na sign lo ti bak si ani chu mu lung chung ji za lung chung ji black no tawan ti sam tamra pa ar zong a ralkap nen chong lo tamra pa tang black bak nen chong ve khat lama to ve Lungzarh nu te zong a ra ve. Lungzarh nu plek special ala nep te lo. Ve reven hir kio anau fa si. Stal ka te ba ka dal lung sui ra ve. Ma kha se chang. Ita ma he kong hi chu ke chu ka zum lo. Ki hlan liu vi an ma ra kap chan liu bia kha se ben da te karwa. Ra kap chan liu ta kha salai. Hmm. Chu khui na si hnga sawang te ma a tu tu chu ka thei vek sama tu tu chu ka thei lo MPC base lai chu si si MPC base men lai si wan chi sa la si si se lai ma se men lai ka chu ka du thei lo mu le a minung chu MPC zong ah khan a minung cabipi tuk pah ve caw bantuk ah cun sivum ko set cu mu civil kan kan thei lo mi sivum ko set bu cucun kaliamio hrong lei cawk kong na van tho khan mi khaman tuk mi si amah belte nan thei ok a kale kabo veli pawl je tik lai tlang sai lo ti tu thei bak ning zeitik man chuak kan vậy mi kong chạy cho lo hay cho thalo chu là CNP party ni khan kle kabo ve li le pung trong pung ngia tiang hi lai tlang kan ser lai ti mi kha na ngai jian tu mi si nak to sin nan tu ho lai a si khan upri zong rel hao salome tamai zip mi zore hla kale kale miu chungah khen kabo kho sim hla kabo kho chu kan zephon chim bawm lo kan ma lai mi kong amu kale veli tu wa chung tu hin lai mi la kol hi kan thul thal deng chang a thul thal man so sakain tain hlu do ne chai ding se chu chi khan up li ya sakain tain hlu do ne chai ngam ding a chai ti sakain tain hlu a pe ko san ti bal nai sai la afyang ko a chai sim chai ok Cu lio ah cun an khawng sawngpa pakhat pa le bang nih cun ai a Hakha i pine zung cu a chia tuk rang caw in bantuk si rang in bantuk si kanmah party kha cozah kan van chuh si cun vei ah i sape si kan sak lai kan saknak hmunhma tu cu ka chim kho rih lo ti si ai cu ti le me tampi eh Hakha pe thil duh ko hin ti ko cang te Hakha pe karnak thil duh ko hin ti cu atuhan mi chiap candidate an dili cun hakha hi sipuai mi ro si salo bung zung pong atui bai asia lama ti kalnak ha ding pong han ho cho yi mi ro ser sala ti hna sadu that mi hna nam chu kasina an chim chai thau ti chai thau hakha chu o cho yi mo ro sarai adu sipuai mi no si chi lai chai ding salo ti kha piet ni ti ko na

Laimi nih hin kanmah te dir khawh ding har ngai caw har taktak mi si sihmanhsehlaw kan ngamh fawn lai zeiruang dah kan ngamh lai kawlram chung kan um sin pi thawng cu cozah nih a kan zoh ding kha a tau an si kan her ding a kan pek ding kha a tau an si a kan pek lo cun a minung kan sa lo cu teh solomo cuta tin kanmah te cawm cu kan cawm kho baka lo fiang ko facang zong ka li meo ta kan ei peng lai

atu ah kalimio kan kal te ha khan kalimio cu za la meng gule meng ruk phla ti si jo man to chu meng som ruk le meng ni long hlat tika atam tu katten ta kan phon nak dingah san se phat um lai ti kan pa la khokhang pa doctor than mang te pol group ni u tham cheu te na u kiu lun te na pol group ni an khan ni tha te an ta chik chek chawdan chim ta chawdan hat lak ten tua chawdan tang ka zong pe ya ting zu thum jeli di an ma hi kan na ma tang ka po ting thung ni thong thum pi di khao mah tuk cun tu a si mah man kha dawh kan i thut cu a hmaan lo a tha lo cu kan ti internet an thuan an rel lai ke za riam ke reu khom lo an ti ti long ka thei ni khat cu than ta an dak phar lia u doctor that bang te po kan khong song kha de kha phong song por kha hi khat le pol an chimmi hi tin ha la u let na la la le ding selo cho ding a kan trawin kan te cho ko u cho thuam ma ko se akan bom ni an kan bom la kan cho thuam ma ko lai annih zong nih an duhnak le hlen co ve hna seh laitlang kan lam cu maimawm nau mun tu kal lo si ca khua kip te bo taka lam kal lo si ca an duh co ve ko hna seh va tet hrimhrim ti hna hlah ka ti hna e an ti ve bak an let hna lo an leh lo hnu tu ahcun khat lei kam pawl nih pe khat hmanh co fon ti lo cu laimi kan zi kha poi tu ko Kan hnu le tamra a park tlung. Mah khaman ro lam cu codan in la u tiah vei kan tin lai ka ti. Hakha upa pahnih nan ka thah liang cu. Mah khan na tin si cun Hakha mi vialte sandah kan piah la. Upa vialte na cung kan lung ṭha lo ti caah. Ziah ma ti nan chim? Hakha nan dawr lo maw ka ti. Hakha cu Laimi kan khualupi si. A bik in Hakha Thlantlang nih kan dawt tukmi khu a si. Khuapi hi machir lai ko ti kan phanmi si. Kan pu Van Kulh thawng rak dir piangmi Van Kulh nih rak dirpi hlah cu aa thil diam ding si. Ma khan kha Matupi len lamkhat a ra. Thlantlang len lamkhat ra. Falam lei in lamkhat a ra kankaw zokhuai len lamkhat a ra cu tikah me peng le ramkhat a rak luh si tluk a that lamruk nih a van sawh tikah ho poh hakha duh to kal khawh si nak tha si da um ti zong ka ti hna le an bia kha ha kong cu ha na ti na thei tuk le cu ha biafak do in ka ti ca khan kum som ruk ka ting cang me men chim dai te ka ti hna la wei nih mithi ka naupa U Rum Thang nih mah tin pakhat pa nih cun Hakha Thantlang kong ah Hakha thlak hlah Hakha kong ah Thantlang thlak hlah kan ti caah U Rum Thang nih cun ziah Hakha kong ah Thantlang thlak hlah nan ti khawh Thantlang hi Hakha ta tam tuk na thak lo kaw cu bantuk bia nan him tiah mithi U Rum Thang nih van tongh ve hna cu da kan si cu kan lungput ka chim duhmi si cucaah cun a daw si ti ka chim pengmi hi ma hi a si atak kan ado lo hi kan ado bak lo su atu laitlang kong hman ahcun salomei kale ka bo veli khin pung tong pung yate kan lak lai ti mi cu la na sa cha la kho tu sa kan la kho nai sai lo ni fiang ko mi kan van lak nu a hei la photu si hakha kong ah kan thadi dang la hi

thil dang kan chuahter a si cun facang cu kalim in that lo in kan cawm lai sakai tai nih laimi tu ah singa lawng kan si rengku nih dukung vei ah vei hmanh tawng okala hmanh kan zat hna do myo ne phan kan zat hna do cu kan si men ku cu cu tom to foi te si minung tlom tlom je har tung lo he foi te si zei hmanh cong khon nak lo bata system kan hman kho mani in thu mani economic kan hman kho solomei Atang ten vei ah lo kan thlo pengal cun kan chom la ti tu kan tin ti lo cu ven lo thlo mi khan da lo thlo ti lo na kan ram kha na kan fa kan na pol ni se zung ze bantuk se zung na kan ve thim hi kep se zung te man tu usolo lai mi akan nun kho men lai chu kep se zung te man ni thim se zung te man ni salo me cu ko kha kha kha lei ka hmun kan mer lai ti tu kha ru ring si cu tu man kan som na i kan nau pa phan mi phan ok bak si al mi dong tia bak si tia bak mi si kan ma tin a fa chang fang fang ro kan dir khwa semen solo dir kho nak lam tampi umi cu pina cun kawlram mi kan si caah central government nih a zoh khen ning a tawun kan si ti mi kha kam thei ok si tangam tem ko na si

Nai nganzi kong sala lo vei. Ciamazi kong lei in tlawmpal te vun hal ka duh la. Laimi hi uh, 1994 95 khin US lei hi kan rak phan. Norway, Denmark, Canada, Australia pawl kan phan i UN nih hin ramdang kan kal hlan ah hin uh, medical check-up tuah hnu i medical check-up kan pass hnu lawng ah hin ramdang ah hin a kan lak tawn a bik in US cu ai ralring tuk i medical check-up kan on lo ahcun mah khakha a thla thla kum kum kum ruk le kum saril kum riat tiang khi kan hngak mah cun a tam bik laimi nih kan tawnmi hi keimah ka tonmi keimah ka ṭuan chungin le zeilo chungin naite zongah the Chin Star zong le chuahmi ah khan 75% hi TB neimi lawngte kan rak si mah cun confidential in an ti i UN le rianṭuantu lawng i rak theihmi ah hin HIV hi tampi kan rak i tel ve kan van ṭhat khunnak cu US hi HIV hi a pas US nih hin snan TB hi cu Malaysia ah maw India ah maw Thailand ah maw mi hi hi tam lak te hren ai ning deuh chang ati i arak phanh hnu hman ah hin Malaysia Thailand le India i si a thlop hnu i a tha chang an ti hnu US kan rak phanh hman ah hin si a kan chun i a kan test than i mah hin 60% hi kan pass kho bak lo mi hi hi kan rawl ei kan ti din kan zei bantuk ruang ah cem ah hin thlam hi hi mah ti hin laimi hi TB hi le zei lo hi kan rak nei hnga kan mah le kan mah cu ka dam ko tiah kan rak i ruah peng ko na tein mi hi hi zei ruang cem ah da si hnga mah cun atu na kan lehmi zong nih hin atu Malaysia lei ummi zong nih siseh India ummi zong nih siseh Thailand ummi zong nih siseh lom hi kan rak i ralrin awk ah a ṭhami khi cauk na kan nei hnga maw timi tlawmpal te hal ka duh tampi kai lom Nan halmi hi a namnak kong si i ka lawm ngai te ko. TV hi Laimi hi kan tam pah taktak ko. Asinain nanmah le kap kan khat hman hna nak ah hin mu tuberculosis nan tuahmi hna positive CBS lai ta ka ruah. Cu positive a simi hi cu amna bia contact kan innchungkhar ma kan hawikom sinah a ummi hna kha an hei um hnga i mah ummi sin khan tlawmte contact a ngeimi ah khan langh a hmang khun a taktakma kha a TV theng zong si rih lo kanmah kan pum nih khan TV vai ah ki thazaang zeikan ti hnga cu in khawhnak tur khawhnak thazaang kha a van chuah liopi si ve ai Mah a chuahmi kha ti kan van a tuah tikah cun Bawi Jeff su kun fawn lai ti ka ruah. Ti cu ta cun uh, Laitlang ah cun umul cu si ca kan pe lem hna hnga lo. um tu ning zong cu hi ti khin positive men men hin cun la hi nan ram sia nan ram a that tuk tikah hin an ram ah kan ram ah ma TV ma chuak tak hatian phang ti cu fiang a ruang cu TV nak man hin HIV man an ngam deuh men lai de cha da an ngam deuh lai ti cun HIV cu tam deuh sex in chuak mi si sex deuh si tam deuh cu TB cu airborne disease si thli kal mi si thli kalmi thaw kalmi si an tih bak vakhat cu vak tu nu vak mi so ma cha khan an tih khun lai i hi chum la tu ve sek na chen tu lu chun an lut ko cho adong na khondom man zonga salome khondom man zonga lut bin tam ka kha chu tukun US nin je man re thenga lu an ma sim ma tor ko lai chu saloma ke se le chu cha chun Vei hi DB timi hi atu i nan si timi a nan pekmi hna hi pakhat pahnih ka hal tik hna ah hmm, INH lawng kan pek hna an ti. Isonized lawng kan pek tu na ding mi nan um ma? Mah i a ṭhawng deuhmi kha reform pasin kan ṭuai hna ti si. thlakhat fangfang na dan nin tang hna cu thani fangfang na ka nga kan ni cu kawlram ah tv timi kan switch rim a tlawm bik tharuk si tharun pek na ti oh oh vai phun zan dan pek na oh ai nei sak lo mi si ah Aw, a si ma. I cuca cun ke cu ka tuak tikah hin ana ralrin tuk bia kan ram ah TV ani ram TV um bak lomi pi cu si lo mei kanmah sin i ummi kha TV hna sual na um than ti kha an phan tuk bia si ko lai ti zong ka ruah i kanmah leikap hin cun laitlang hna um lo cu kan pe set sai theng hna lo ti ka ruah ko ka e can kan TV ka thin kan pe cun atom bik kan thok hi phun thum lo kan thok cu phun thum bak thok si isonize it rifam pisin parazinamai khi bang kan thok si cui kan van ta tei lo sin vitamin ro kan roi chi ano atei lo se extra margin kan chun chi kin tu mi se la phun khet te long na nan per na chu ke chu ka goi so nan vei mi na sa lai ki serious tu kan ro ding si lem lo te ko wa ha da dong tha de ei zom na lu mu thau de zom na thau ko la da ka ti thim hang tuk chun tu hlau te ko wa anan per mi na tu kha ve lulula te le khan veu an ram chung um la tiam phan mi si cha suru mai la ta khan lulula te ning leu la tha ti kalom a khual ka tlong we tlai de wa krak phan i kan u kan pa bi bia rang i tak lo ka si har ve si i 2010 election liu khan a dam te na vun tlin su si achun chin state wan chi chau chief minister tiang na a vun si ngam timi khi kan lungchung te kan rak i ngeih ngai i e duh ning in thil ka rak si lo i e 2015 zong ah a caan cu um ṭha ṭhiam ko i mah kha a va si pat si lo pat laitlang ah Chin State Prime Minister oh sorry Chief Minister khi a vun si lo a simi ni khi vun si lo zei khi dah a bik in rem awk a herh bik Kan constitution zong, kan ram development zong, kan miphun khi ramri kong he mah vialte khi kanmah vialte theih awk ca zongah a ṭhami hmailei i nau le fale ca zongah vunruah te awk a ṭhami atu record zong ṭha tein um i mah pawl khi laitlang i remh ding i a biapi deuh ti i infrastructure zong si ah cun a framework pi zong si ah i mah pawl hi tam deuh in kanmah kan theih awk kan chim khawh lo timi hi ka duh i ka lung